San Marcos capítulo nueve. Jesús he'i avei chupekuéra. Añetehápe ha'e peẽme, ko'ápe oĩva apytépe oĩnoma nomo'ãiva ohechãi mboyve Tupã sãmbyhy. Upe rire seis ára haguépe Jesús ogueraha Pedro, Santiago ha tyvýra Juánpe, ha ojupi hikuái peteĩ yvytyru'ãme, ha'e ñuhãme. Upépe henondepekuéra Jesús rete oñemoambue ohóvo, ijao overa hendy ha morotĩ asy, ndaiporichéne avaveichagua aojoheiha yvy ári ikatu va'erã péicha omomorotĩ. Ha ohecha hikuái Elías ha Moiséspe oñemongetáramo Jesús ndive. Upépe Pedro he'i Jesúspe. Mbo'ehára, iporãite ningo ikatúre roime ko'ápe. Torojapóna peẽme pene rendag̃ua, peteĩ ne mba'erã, peteĩ Moisépe g̃uarã ha Elíape g̃uarã avei. Hemimbo'ekuéra niko oñemondýi, ha Pedro ndoikuaái upe he'íva. Upérõ ou peteĩ arai ha ojaho'i chupekuéra, ha pe araígui oñehendu peteĩ ñe'ẽ he'íva. Kóva hína che ra'y ahayhuetéva, pehendu chupe. Upévo oma'ẽrõ ijerére ndohechavéi avave pe hendivekuéra Jesús pe añómante. Oguejykuévo pe yvytýgui, Jesús he'i chupekuéra ani hag̃ua omombe'u avavépe upe ohechava'ekue. Ha'e yvypóraicha oiko va'ekue oikove jevy peve omanóva apytégui. Upévare oñongatu hikuái upéva oñondive ñemiháme, oporandu jepe ojupe hikuái mba'épa he'iséne upe jeikove jevy. Oporandu hikuái Jesúspe. Mba'ére piko umi Moisés rembiapoukapy mbo'eha he'i Elías ourãeva'erãha? Ha'e he'i chupekuéra. Añete niko, Elías raẽ ou va'erãha, ha ha'e omoĩmba porã va'erã opaite mba'e hekove. Ha mba'ére piko he'i Ñandejára Ñe'ẽ pe yvypóraicha ou va'ekue ohasa asy va'erã ha oje'apo'i va'erãha? Che ha'e peẽme, Elías ouma hague ha ha'e kuéra ojapo hague hese ojaposéva, he'iháicha Ñandejára Ñe'ẽ, ojehúta hague chupe. Ou jevývo oĩháme hemimbo'ekuéra ohecha peteĩ aty guasu ojeréva hesekuéra ha tembiapoukapy mbo'eha oñoñe'ẽ'apíva hendivekuéra. Ohechávo Jesúspe, opavave oho pya'e ohuvaitĩvo ha ohecharamo chupe. Ha'e oporandu chupekuéra. Mba'ére piko peñoñe'ẽ'api hendivekuéra? Peteĩ ha'ekuérava he'i. Ápe aru ndéve che ra'y. Oguereko niko peteĩ mba'epochy omoñe'ẽngúva chupe. Mamo ha'e oĩháme pe mba'epochy oity chupe yvýre, ijuru ryjuipa, omopururũ hãinguéra ha hatãmba opytávo. Ajerure ne remimbo'ekuérape omosẽ hag̃ua chugui pe mba'epochy ha ndaikatúi omosẽ. Jesús he'i. Ha, tekove jerovia'ỹ, araka'e peve piko aiméta penendive? Araka'e peve piko aikóta pendereheve? Peru chéve pe mitãrusu. Ogueraha hikuái pe mitãrusu Jesús rendápe. Pe mba'epochy ohechávo Jesúspe katu oityvyro pe mitãrusúpe ha upéva ho'a oje'apajerei yvýre, ijururyjuipa. Jesús oporandu itúvape. Araka'e guive piko ojehu chupe kóva? Itúva he'i. Imitã guive, ha heta jevy pe mba'epochy oity va'ekue chupe tatápe ha ýpe ojuka hag̃ua, oĩrõ ikatúva rejapo ore poriahuverekóna ha orepytyvõ. Jesús he'i chupe. Mba'ére piko ere ikatúrõ opa mba'e ikatu ojeroviávape g̃uarã? Upérõ pe mitãrusu ru osapukái. Che ajerovia. Chepytyvõna jeroviave hag̃ua. Jesús ohechávo hetaveha umi oñembyatýva, oja'o pe mba'e pochýpe, he'ívo. Espíritu ñe'ẽngu ha rehendu'ỹva, ha'e ndéve, Resẽ hag̃ua pe mitãrusúgui ha anive hag̃ua reike pype. Pe mba'e pochy osapukái ha oityvyro jevy pe mitãrusúpe, opeĩ osẽ ichugui ha oheja omanóva ramo. Ha upévare heta oĩ he'íva omano hague. Jesús katu ipojái ipóre ha omopu'ã chupe ha pe mitãrusu oñembo'y. Upéi Jesús oike peteĩ ógape ha hemimbo'ekuéra oporandu chupe ha'eñohápe: “¿Mba'ére piko ndaikatúi ra'e ore romosẽ pe mba'epochy?” Ha Jesús he'i chupekuéra: “Koichagua mba'epochy ñembo'e rupímante ikatu oñemosẽ.” Ohóvo upégui. Ohasa hikuái Galilea rupi, Jesús katu ndoipotái avave oikuaa, ombo'égui hína hemimbo'ekuérape, he'i ichupekuéra. Che yvypóraicha aju va'ekue, ha'áta hína yvyporakuéra pópe, ha ha'ekuéra chejukáta. Ambohapy ára amano haguépe katu aikove jevýta. Chupekuéra nahesakãi pe ha'e he'íva, ha okyhyje hikuái oporandu hag̃ua chupe. Og̃uahẽ hikuái Cafarnaúmpe, oĩmarõ hikuái hógape, Jesús oporandu chupekuéra. Mba'ére piko peñoñe'ẽ'api pe júvo tapére? Ha'ekuéra katu okirirĩ, tapére niko oñoñe'ẽ'api ra'e mávapa upéi tenondéva ijapytépekuéra. Upérõ Jesús oguapy, Ohenói umi doce ha he'i ichupekuéra. Oĩrõ itenondeséva oikova'erã tapykue pegua ha opavave rimbiguái ramo. Upéi omoĩ peteĩ mitãme ijapytepekuéra ha ohupívo ijyva ári, he'i ichupekuéra. Oime ra'éva, che rérape oguerohorýva peteĩ mitã koichagua, chéve che rerohory. Ha upe chéve che rorohorýva, nda che añói che rerohory upe che mbovyharépe ave. Juan he'i ichupe. Mbo'ehára, rohecha peteĩ omosẽva mba'e pochy nde rérape ha rojoko, ndaha'égui ore apyte pegua. Jesús he'i. Ani pejoko. Peteĩ ojapóva hesapyráva che rérape niko upéi noñe'ẽvaimo'ãi che rehe. Upe noñemoĩriva ñanderehe oĩ ñanendive. Oimeraẽ ome'ẽva peẽme taha'e hi'ymínte jepe, peẽgui Cristo ndiveguáva, añetehápe ha'e peẽme ndopytamo'ãiha hekovia'ỹre chupe. Oimeraẽ oitýva tembiapo vaípe peteĩ ko'ãva mitáicha cherehe ojeroviávape, iporãveva'erã oitýrõ chupe hikuái yguasúpe itaguasu ijajúri. Ande po ndererahátaramo tembiapo vaípe, Eikyty, iporãve reikóramo Tupã ndive nde po peteĩ reheve, ha ani nde po mokõive reheve rejeity aña retãme. Pe tata ogue'ỹháme araka'eve umi yso omano'ỹháme, ha tata, máramo ogue'ỹháme. Ha nde py nde rerahátaramo tembiapo vaípe, eikyty. Iporãve reikérõ jeikovépe peteĩ nde py reheve, ha ani mokõive nde py reheve rejeity aña retãme. Umi yso omano'ỹháme ha tatáma ramo ogue'ỹháme. Ha nde resa nde reraháta ramo tembiapo vaípe, eipe'a. Iporãve reikérõ nde resa peteĩ reheve, Tupã osãimbyhytaha pe mburuvicha guasúrõ. Ha ani mokõive nde resa reheve reñemombo aña retãme, umi yso omano'ỹháme ha tatáma ramo ogue'ỹháme. Opavave niko oñembojokýva'erã tatápe. Juky ningo iporã, ha ndaha'evéiramo ningo ndaikatuvéima oñembohe'ẽ jevy, naiporãvéima mba'everã. Perekóke joky pende pype, ha peiko py'aguapýpe oñondive.